Бүген чыннан да без тантаналы, бик матур мәҗлескә җыйналдык. Бик озак сезнең белән күрешми тордык, әлбәттә, сагындырдыгыз. Вера Насыйховна билгеләп үтте, һәрберегезне кысып кочакласы килә диеп. Бездә дә нәкъ шундый хисләр кайный күңел түрендә. Безнең, Аллага шөкер, һәр елны инде без нәтиҗә ясаганда уңышларыбызга сөенә-сөенә, менә узган ел шулай иде, безнең менә бу ел артым күренә диеп, шундый нәтиҗәләр ясыйбыз. Бу, әлбәттә, безне сөендерә. Һәм, чыннан да, быелгысы елда да Безнең, сезнең нәтиҗәләрегез ул уңыш белән төгәлләнде һәм йөзгә якын сан белән тәмамланды. Һәрбер алынган урын артында укучының, укытучының, әти-әнинең, мәктәп җитәкчелегенең бердәмлеге, тырыш хезмәте ята. Сүз дә юк, без дә шулай ук үзебездән килгәнчә сезгә ярдәм итәргә тырышабыз. Менә шушы бүләк центрында безнең инде икенче ел рәттән олимпиада һәм бердәм дәүләт имтиханнарына шулай ук әзерлек бара. Анда инде безнең чыннан да үзенә максат куйган, җиңәм, бердәм дәүләт имтиханында яхшы нәтиҗә күрсәтәм дигән укучылар җыйнала. Без анда. Мәҗбүр итеп куймыйбыз. Безнең үзәк эшли, аның графигы белән һәрбер мәктәптә аның расписаниесе тора һәм инде шушы расписание нигезендә безнең укучылар анда барып үзләренең белемнәрен арттырырга тиеш булып торалар. Шуңа инде быелгысы елда безнең анда тагы да балалар күбрәк булыр һәм алдагысы елда безнең тагы да яхшырак нәтиҗәләр булыр дип ышанып каласы килә. Шулай ук сөендерә безнең югары балл алган укучылар, Инна Наупич билгеләп үтте, 100 балл. Без инде аңа мәгариф хезмәткәрләре киңәшмәсендә һәм һәрдаим мәктәп директорлары корпусы белән җыйналганда без максат, бурыч куябыз, безнең һәрбер фәннән 100 балл җыя җыя торган укучылар булырга тиеш диеп. Безнең инде рус теленнән бер генә бала түгел, Әле быелгысы елда менә биреп карау имтиханнарында 90 баллдан җыйган укучыларыбыз бик күп иде. Без инде дүрт-биш бала булыр диеп өметләнгән идек, но бер бала булу да, ул безнең өчен зур сөенеч. Инде монда безнең чыгарылыш сыйныф укучылары да катнаша, шулай ук тугызынчы сыйныфтан соң мәктәпкә бармаучылар һәм инде Унберенче сыйныфтан соң төрле югары уку йортларына керә торган укучыларыбыз утыра. Без сезгә бары тик ак юллар телибез. Үзегез теләгән профессияне үзләштерегез һәм инде киләчәктә Актанышыбызның, республикабызның һәм инде ил күләмендә үзегезне танытыгыз һәм инде Сезне кеше иткән, сезгә белем биргән туган мәктәбегезне, укытучыларыгызны бер вакытта да онытмагыз. Барыгызга да уңышлар! Рәхмәт сезгә, балалар! Аерым фәннәрне тирәнтен үзләштерүле Актаныш икенче урта гомуми белем бирү мәктәбенең җиденче сыйныф укучысы Шакурова Камилә математика фәне буенча республика олимпиадасында призер, укытучысы Бакиров Рузил Фларит улы. Беренче Актаныш урта гомуми белем бирү мәктәбенең дүртенче сыйныф укучылары Ибраһимов Әмир, математика фәне буенча, Ильясова Энҗе, татар теле фәне буенча, республика олимпиадасында призерлар, укытучылары, Копытинова Диляра Дуглас кызы. Беренче Актаныш урта гомуми белем бирү мәктәбенең бишенче сыйныф укучысы Гаҗиев Румил, Математика фәне буенча республика олимпиадасында призер, укытучысы Исламова Динара Заһир кызы. Аларны сәхнәгә чакырабыз. Сәләтле балалар өчен гуманитар гимназия-интернатның сигезенче сыйныф укучысы Әмирханова Алсу биология фәне буенча республика олимпиадасында призер, укытучысы Исламова Зөлфия Әсгать кызы. Алсуны сәхнәгә чакырабыз.

Гимназия-интернатының җиденче сыйныф укучысы Хөҗҗәтов Газиз һәм Харисов Ринат физик культура фәне буенча республика олимпиясендә призерлар, укытучылары Харрасова Алсу Рәсхәт кызы. Сәхнә түренә рәхим итегез. Әтәс төп гомуми белем Гомуми белем бирү мәктәбенең сигезенче сыйныф укучысы Хәбибуллина Адилә физик культура фәне буенча республика олимпиадасында призер, укытучысы Хәбибуллин Айдар Дамир улы. Сәхнәбез түренә рәхим итегез. Беренче Актаныш урта гомуми белем бирү мәктәбенең унынчы сыйныф укучысы Хаҗиева Ильвина татар әдәбияты фәне буенча республика олимпиадасында һәм узган уку елында үткәрелгән татар теле фәне буенча халыкара олимпиадасында призер, укытучысы Солтанова Ирина Риф кызы. Аларны сәхнәгә чакырабыз. Сәләтле балалар өчен гуманитар гимназия-интернатның унынчы сыйныф укучысы Шәрифҗанова Язилә татар әдәбияты буенча Республика олимпиадасында һәм узган уку елында үткәрелгән татар теле фәне буенча халыкара олимпиадасында призер, укытучысы Аглицирова Ландыш Филүс кызы Язиләне сәхнәгә чакырабыз. Сәләтле балалар өчен гуманитар гимназия-интернатның алтынчы сыйныф укучысы Мингазова Нурзилә, җиденче сыйныф укучысы Гарифуллина Руфина һәм Гараева Рәмилә, Унынчы сыйныф укучылары Имамов Сирин һәм Фарзиева Алиса татар теле фәне буенча республика олимпиадасында призерлар. Бишенче сыйныф укучысы Шакирова Лиана татар теле фәне буенча республика олимпиадасында абсолют җиңүче, укытучылары Шарипова Чулпан Рәмзил кызы. Аларны сәхнәгә чакырабыз.

Рус теле фәне буенча халыкара олимпиада призер, укытучысы Шәрипова Чулпан Рәмзил кызы һәм Шакзамова Илкә Фирдәвис кызы. Әдиләне сәхнә өстенә чакырабыз. Шулай сәләтле балалар өчен гуманитар гимназия интернатының 11 сыйныф укучысы Исаева Эльза татар теле фәне буенча республика олимпиадасында призер. Сәләтле балалар өчен гуманитар гимназия интернатының 7 сыйныф укучысы Зарипова Адилә.

Кызы, Миркасимова Фирүзә Сәйхәҗәевна. Аерым фәннәрне тирән дин үзләштерүне Актаныш икенче урта гомуми белем бирү мәктәбенең бишенче сыйныф укучысы Гамиева Камилә, унынчы сыйныф укучысы Агзамова Мәрьям татар теле фәне буенча республика олимпиадасында призерлар. Укытучылары, Хафизова Тәнзилә Мөхәммәтгатуповна. Куча урта гомуми белем бирү мәктәбенең бишенче сыйныф укучысы Закирова Эльза, тугызынчы сыйныф укучысы Газетдинова Алина, татар теле фәне буенча республика олимпиясында призерлар, бишенче сыйныф укучысы Закирова Эльвина, татар теле фәне буенча республика олимпиясында абсолют җиңүче, укытучылары, Муллагалиева Гөлназ Гашат кызы.

Татар әдәбияты фәне буенча республика олимпиясында призер укытучысы Галимуллина Дәния Хаҗип кызы. Гөлсем Сәмрәбез түренә рәхимит Әтәс белем бирү мәктәбенең 9 сыйныф укучысы Шамсетдинов Рәсил. Татар әдәбияты буенча республика милиясендә призер укытучысы Галиева Ландыш Ильгиз кызы. Җиңүчеләрне сәхнәгә чакырабыз. Сәләтле балалар өчен гуманитар гимназия интернатының 10 сыйныф укучысы Мансуров Газиз Татарстан тарихы фәне буенча республика олимпиадасында призер.

Биология фәне буенча республика олимпиадасында призер, укытучысы Галиева Зилә Әхәт кызы, сәләтле балалар өчен гуманитар гимназия-интернатның унынчы сыйныф укучысы Валиева Альбина, рус теле фәне буенча республика олимпиадасында, математика һәм инглиз теле фәннәре буенча Олимпка юл олимпиадаларында призер, укытучылары Нурыева Ирина Альбин кызы, Фардиева Регина Рауил кызы. Аюпова Ләйсән Рәшит кызы. Аерым фәннәрне тирәнтен үзләштерүле Актаныш икенче урта гомуми белем бирү мәктәбенең унберенче сыйныф укучысы Борһанова Элина, рус теле фәне буенча республика олимпиадасында призер, укытучысы Колыева Рәүя Закирҗан кызы. Элинаны сәхнәгә чакырабыз. Сәләтле балалар өчен гуманитар гимназия интернатының 11-нче сыйныф укучылары Гавдиева Регина һәм Хөҗҗәтова Сөмбелә рус әдәбияты буенча республика олимпиадасында призерлар, укытучылары Саматова Гөлнар Дилфас кызы. Зөмрә сәхнә төстемне рәхим ит. Сәләтле балалар өчен гуманитар гимназия интернатының 7 нче сыйныф укучысы Кишкинбаева Нигина рус әдәбияты фәне буенча республика олимпиадасында призер укытучысы Нуриева Ирина Альвин кызы. Лигинаны сәхнәбез түренә чакырабыз боек.
Беренче Актаныш урта гомуми белем бирү мәктәбенең унберенче сыйныф укучысы Арсланова Камилә, рус әдәбияты фәне буенча республика олимпиадасында призер, укытучысы Виляҗева Чулпан Тәлгать кызы. Камилә һәм Чулпан Тәлгатовнаны Сәхнәгә чакырабыз. Аерым фәннәрне тирән дә үзләштерүле Актаныш икенче урта гомуми белем бирү мәктәбенең сигезенче сыйныф укучысы Яманов Әмирхан технология фәне буенча республика олимпиадасында призер, укытучысы Яманов Раил Рамил улы Әмирхан һәм Раил Рамил ичне сәхнәгә чакырабыз.